Бик зур рәхмәт, утырмагыз, инде алдагы һәм арттагы делегатлар белән барылып исәнләшегез, әйтегез, мин фәлән фәлән бит шул. Без генә күрергә кирәк, ну, халыкны.
Бик зур рәхмәт, яшьләр. Танышырга гына хәзер никахлашырга кирәкми әле. Поливать не надо, иногда просто
Болай булса татар гаиләләре була инде әле. Алла бирсә.
Минем чыгыштан бер нәрсә исегездә калмаса да, бәлки мин сезне хәзер яңгы татар иптәшләр белән таныштырдым. Шулай булып чыкса, мин бик шат булам. Тагын бер мәртә сезгә бик зур рәхмәт. 97 елны мин беренче мәртә үзем генә Нью-Йорк аэропортына килеп төштем. Минем акча күп түгел иде, инглиз телне ул чакта мин яхшы белми идем, әле ул чакта мин бала идем. Бер билет сату кассага килеп, егетне сорадым, Мин шушы шәһәргә барам, менә ярдәм итегез, билет алып бирергә. Ул әйтә, Проблем юк, 1500 доллар була. Мин әйттем, Миндә шунда акча юк. Киттем икенче кассага. Икенче кассада шул ук хәл. Егет әйтә, проблем юк, бер мең ике йөз доллар була. Аннарысын өченче кассага килдем. Анда бер хатын паспортны алды да, урысча әйтә, симен, синен исемен кызак? Синен милләтен нинди? Мин горурланып татар әйттем. Ул шул ук секундта шатланып минә әйтә, Минем дә әбием татар иде. Менә әбисе турында сөйләргә башлады. Аннарысын әйтә, мин сина хәзер ин арзан билет табып чыгарам. Этч йөз долларга менә билет ясап бирде. Шул вакиада ике мораль бар. Беренче, мин ярты сагать эчендә Америкада Таптым кешене, кемнен якын туганы татар булып чыкты. Ә сез үзегез ничә мәртә очрадыгыз, кешеләрне яңгы җирләрдә кем татар булып чыкты я кемнен якын туганы татар булып чыкты. Ин мухиме шул вакиада без кюбеу, без сибелгән милләт. Татар милләтне белгән кеше безгә хөрмәт белән карыйлар. Шулай киләчәктә безгә булырга кирәк. Мин хәзер Канадада яшим. Безнең диаспорада төрле кеше бар. Шулай башка милләт кешесе дә бар. Бу елны Торонто Сабантуйга 200 дән артык кеше килде. Бер әрмән егете килде. Кем миндән дә чистарак татарча сөйләшә, кем миндән дә күбрәк татар милләт турында белә, бәлки кем миндән дә күбрәк татар ашларын ярата. Башка милләт безгә килсә, без каршы түгел, чөнки без беләбез, башка милләт кешесе кем безгә килә, ул татар милләтне хөрмәтли, ул татар милләт белән горурлана, ул татар милләтен үзенә үрнәкли, ул татар рухы белән, идентичность белән тормышын алып барырга тели. Узган елны безгә татар егете килде, кемнен әнисе Татарстандан, Әтисе Африка иленнән. Егерме беренче гасырда татар терле бар. Ләкин татарның тесе мухим түгел, татарның рухы гына мухим. Чит илдә торган Чит илдә торган татарның приоритетлары күп, проблемалар да күп. Безнең диаспорда күбесе ике эч эчтә эшлиләр, көндез кичкырын укыйлар. Вакыт милләткә, дингә күп калмый. Барыбер, без Торонтода тулы комплектлы татар булып калырга телибез. Кем ул тулы комплектлы татар? Нәрсә ул татар комплектлы татар? Андый нәрсә булырга мөмкинме? Мин белмим. Ләкин без тырышабыз татар телен белергә, татар тарихын белергә, татар гору-гадәтләрен белергә, динебезне белергә, татар ашларын белергә, әти-әнине, карт кешеләрне хөрмәт итәргә тырыш Уңган, укыган профессионал булырга, милләт белән горурланып үзебезне хөрмәт итәргә, татар гаиләсен корырга, башка татарларга ярдәм итәргә үрнәкле милләт булырга шушы безнен рухымыз Торонтода һәм Канадада. Ләкин ул безне тулы комплектлы татар ясыймы? Юкмы, мин белмим. Булып чыгамы, юкмы, вакыт күрсәтер, ләкин тырышкан кеше беркайчан да үкенмәде. Без сибелгән милләт, ләкин без көчле, тырыш, зур потенциал белән. Милләтсез кешедә рухы буш була. Торонто татарларында рухы буй, чөнки без беләбез татар милләтнен көчен. Без телибез үрнәкле милләт булырга, Ватандан ерак яшәсәк тә. Торонто татарларына, чит илдәге татарларга мухим түгел матур салынган биналар Татарстанда. Безгә кирәкми пицца, суши сезнеке, безгә кирәкми Камаз, безгә кирәкми Рубин, Акбарс, безгә кирәкми онысы, монысы. Ләкин чит илдәге тат торган татарларга кирәк ишетергә, ин туган, ин мәтур әйткән әнкәмнең телен Татарстанга килгәч. Безгә Безгә кирәк, татар әбиләребез ак яулыкларда намаз укып, бәлешләр пешереп, тынычлыкта онукларны карарга. Безгә кирәк сезнең тынычлык, сезнең сәламәтлек. Безгә кирәк яшьләр лидерлар, егетләр дә, кызлар да, кем татар милләтен алга алып баралар киләчәктә. Татарстанда бер бина калмаса да, бер агач та калмаса, без барыбер Ватанны әзрәк хөрмәтләмибез, әзрәк яратмабыз. Татарстанны без гел яратып калабыз, авыр көннәрдә дә һәм җиңел чакта. 97 нче елда мин Нью-Йорк аэропортында борчылмадым да, дулкынланмадым да, чөнки мин белдем, ул мөһим түгел, иң мөһиме, үзеңнең кемлегеңне белергә. Мин үземнен кемлегемне белдем. Мин татар егете икем, татар ашларын ашап, гору-гадәтләрен белән, татар, мусульман гаиләдә үстем. Мин татар булып Америкага килдем, мин татар булып китәм дә. Ин зур бәхет шут, шушы, үзенен идентичностьны белеп, хөрмәтләп үсергә һәм анарсын аны тырышып үз балаларына бирергә. Хөрмәтле дуслар, делегатлар, күп илләрдә булып, сезгә чын күнелдән әйтеләм, татар-мусульман булырга ул бер бәхет бөтен кешегә бирелмәгән. Хәр татар яшьтә минем шикелле бер көн карар була, йә сез башка милләткә кушылып китәсез, йә сез тырышып, алга барып, үз милләтегезне саклап каласыз, үз милләтегезне тагын да баетасыз. Дөнья җиңел түгел, ләкин без булдырабыз. Минем сезгә шундый алты сүзем бар, тырышыгыз, тырышыгыз, тырышыгыз һәм алга, алга, алга! Бик зур рәхмәт мине сөендергән өчен!